Den Invité vun der Redaktioun. Komme bei den Invité vun der Redaktioun. Et ass dat de President vun der asbl Lëtzebuerger Privatbësch. Gudde Moien, Här De Schorlemer. Moien.
Dëst Joer feiert d'asbl Lëtzebuerger Privatbësch, fréier bekannt als de Groupement des Sylviculteurs, seng 90 Joer. Dir stitt zanter 20 Joer un der Spëtzt. E puer Chiffere vläicht fir den Ufank, fir eisen Nolauschterer e bësselchen Kontext ze ginn, Wéi vill Bësch gëtt et zu Lëtzebuerg, wiem gehéiert dee Bësch a wéi vill Prozent vun eiser Landfläch mécht dat ongeféier aus? Also et kann ee soen, plus ou moins ass een Drëttel vum Land ass Bësch, eng Halschent ass Staatsbësch, Gemengebësch a Kierchefabréck an eng Halschent gehéiert de private Bëschproprietären. Dat si plus ou moins 14.000 Leit, Familljen, Ierwegemeinschaften, déi sech Déi 50.000 Hektar do opdeelen. Ech hunn elo gesot, Dir stitt zanter 20 Joer un der Spëtzt vum Lëtzebuerger Privatbësch. Wéi hunn sech eis Bëscher an deene leschten zwee Joerzéngte verännert? Wat ass aktuell den Zoustand vun de Bëscher? Also mir hate jo nom Zweete Weltkrich, gouf initiéiert, bësse méi a Fichtennolenholz ze goen, wat mir och gebraucht hunn an déi hir Utilitéit haten, déi sech natierlech elo mam Klimawandel, deen een zënter 10, 15 Joer huet, dat een am Fong tëschent Juni a September bal kee Reen méi huet, si ganz sensibel sinn an doduerch och geschwächt goufen a krank sinn. Mee mir gesinn dat och hautzedaags mat den Einheimeschen. Beem, dat eis Buchen an Eechen och krank ginn. Also mir hunn do wierklech e grouse Problem mat deem, wat hei ass. An do muss ee sech nei ausriichten, nei adaptéieren un déi nei Donnéeën, déi et gëtt. Ech mengen, d'Natur A fënnt sech ëmmer nei, dass just de Mënsch, dee kéng Gedold huet. Wäerten da verschidden Beemzorten, déi Der elo just ugeschwat hutt, laangfristeg verschwannen, well se net gemaach sinn fir des Dréchent? Also ech huelen un, dat Nolenholz wahrscheinlech relativ staark reduzéiert gëtt. Buchen an Eeche muss ee kucken, wéi se sech kënnen un d'Situatioun adaptéieren oder ob nei Espècë kommen, dat weess ee net. Dir hutt et gesot, et gëtt jo ëmmer méi dréchen a méi waarm am Grand-Duché. Déi lescht Jore gouf et och am Wanter net genuch Nidderschléi, fir déi Dréchente vum Summer mat ze kompenséieren. Dat mécht de Beem ze schafen. Wéi kënne mir eis Bëscher da lo op dee Klimawandel preparéieren?
Also ech mengen, do muss een ëmmer kucken, et ass e Mix vun allem. Also ech sinn der Meenung, datt eng Naturverjüngung sech adaptéiert, well et gëtt eng Theorie, also mir gesinn et an honnert Jar, ob et richteg ass, datt e Bam, deen dee Stress matgemaach huet, dat genetesch u säi Som weidergëtt an dann déi jonk Beem dorunner adaptéiert sinn. Oder et muss een e Mix maachen aus neien Espècen, déi ee kiint hei uplanzen. Mee wéi gesot, e gesonde Mix vun allem muss et sinn. Mir musse méi strukturéiert Bëscher hunn, mir mussen e Mix hunn u verschiddenen Zorten, verschidden Alteren. An ech mengen, dat ass, dat ass fir d'Zukunft vun eisem Bësch nei opzebauen. Wat kann een dann nieft der, där Verjéngung, déi Der elo ugeschwat hutt, nach maachen? A verschiddene Länner gi se zum Beispill op de Wee, fir mat Réckhaltebecken ze schaffen an esou dann eeben genuch Waasser zréckzebehalen, fir déi dréchen Summeren ze kompenséieren.
Jo, dat gëtt am Süde gemaach. Ech hat dat scho viru puer Jahre virgeschloen. Dat ass awer administrativ hei net, gouf dat net zréckbehalen. Mee ech mengen, dat ass eng ganz gutt Idee. Esou eng Réckhackbecken, déi kéint een och huelen fir am Summer, wann ee brauch fir Véi, wann e Feier ass. Voilà. Mee do muss een vläicht nach e puer Iwwerleeunge man. Wéi grouss ass dann nach de Problem vum Borkenkäfer? Deen hat jo déi leschte Jore fir zolidd Problemer am Bëschbestand gesuergt.
Dee leeft monter weider. Dat heescht, et gëtt net besser? Nee, nee. A gutt, Hubert de Schorle, ma wann et eise Bëscher sou schlecht geet, wéi sech dat den Ament och unhéiert, wat huet dat fir eng Konsequenz fir eis Gesellschaft, respektiv wat bréngt dat nach fir Käschte mat sech, un déi mer vläicht net denken?
Jo, ech meng, de Bësch ass deen, deen eis de haaptsächlech de Sauerstoff bréngt, dee fixéiert CO2, dee bréngt eis propper Waasser, dee fixéiert Stëbs. Dat sinn alles Valeuren, ech si lo kee Spezialist fir volkswirtschaftlech Rechnung unzestellen, mee wann ee dann eng Kéier berechent, wat de Bësch alles liwwert an deen nëmme dee System nëmme funktionéiert, jo, wann der keng Loft méi zum Ootmen huet, wat maacht der dann? Dir hutt elo gesot, de Bësch huet vill verschidde Funktiounen. Dir hutt en als Biotop ugeschwat, also fir d'Flora, fir d'Fauna. D'Beem sinn awer och eng wichteg Matière première wéinst dem Holz. Gëtt hei am Land an och iwwerall soss fir Fräizäit an Erhuelung benotzt. Gëtt awer och Juegd an de Bëscher gemaach. Do gesäit een, datt de Bësch jo wierklech vill belaascht gëtt op ganz vill verschidden Aart a Weisen. Ass deen Equiliber dann tëscht deene verschiddene Funktiounen iwwerhaapt nach ginn?
Jo, ech mengen, de Bësch huet jo haaptsächlech dräi Funktiounen, eng ekonomesch, eng ekologesch an eng sozial, zu deene mir stinn. Also mir stinn absolut zu der Funktioun, der sozialer Funktioun, datt d'Leit kënnen trëppele goen an am Bësch sech raschte goen. Wéi Dir wësst, et ginn Etüden, Leit, déi een, zweemol an d'Woch an de Bësch ginn, dat huet eng super Influenz op d'Gesondheet, den Equiliber punkto Juegd, punkto Wëld ass am Moment net richteg ginn, mee deen Thema muss een ugoen ouni Polemik, ganz sachlech a fachlech. Eisen Interêt ass an deem Challenge an deem mir sinn, nohalteg kënnen de Bësch nei opzestellen an dat muss mat de Jeeër, A mat der Juegd goen. Mir brauchen d'Juegd, mir brauchen d'Jeeër, d'Jeeër brauchen eis. Mee deen Thema muss een ouni Polemik mat de Jeeër do beschwätzen. Dat heescht, Dir sot, duerch d'Juegd ass et vläicht e bëssen am Desequiliber. Wat mécht dat da genee oder wat suergt do fir deen Desequiliber? Dat ass, wa mir hautzedaags wëllen eise Bësch nei opbauen, muss mer soit uplanzen, soit mer mussen eng Naturféierung maachen a mir kënnen net iwwerall Clôturen hisetzen. Dowéinst muss de Jeeër säi Rôle huelen, dee virdrun de Wollef, de Léiw oder de Bier gemaach huet, säi Rôle huelen, fir eng Wëlddicht ze hunn, déi adaptéiert ass un d'Situatioun. Mir soen net, datt ee muss alles schéissen, mee all Bësch, all Lous huet eng aner Wëlddicht, déi se kann aushalen, an dat ass tëschent dem Jeeër, an de Proprietären ze kucken, sief dat elo Staat, Gemeng oder privat, dat spillt jo keng Roll, wéi een Equiliber do ka stattfannen. Vläicht als Erklärung, dat ass jo dann, well wann et ze vill Wëld am Bësch gëtt an de Bësch ebe soll sech verjéngen an Dir jonk Planzen dohinner, also jonk Beem dohinner setzt, maacht, mécht d'Wëld et am Fong futti. Wëld ass och e Gourmet, hëlt natierlech den Haapttrieb vum Dir habt d'Spross vum der jonker Planz, déi am beste schmaacht, a wann déi futti ass, da geet de Bam, mécht en e Busch an kee schéine Stamm méi, an dann sin 150 Jar futti, an voilà. Hubert de Schorlemmer, Als President vum Lëtzebuerger Privatbësch wësst Der jo, datt hei am Land de Bësch immens zerstéckelt ass. Dat mécht jo och eng Gestioun a vläicht och eng Protektioun vum Bësch net grad optimal oder méi schwéier. Wéi entaméiert der dat dann trotzdeem, fir dann mat all, Dir hutt gesot, dat si ganz vill verschidde privat Besëtzer, wéi kritt Der dat iergendwéi koordinéiert?
Dat ass eng Problematik, déi net nëmmen zu Lëtzebuerg ass, dat ass och an eisen Nopeschlänner esou. Dat ass einfach mat den Ierfschaften, wou fréier, eng Persoun de Bauerebetrib iwwerholl huet an déi aner weichend Erben hunn de Bësch krut an dowéinst ass dat zënter Generatiounen e bëssen ënnerdeelt. Mee dat ass och déi Aufgab, déi mir hunn a wou mir och en Optrag hunn an eng Konventioun mam Ministère d'Environnement, déi eis do e Subsid ginn, fir eis véier Mataarbechter, de klengsten an de klenge Bëschproprietären, déi mir jo zu 99 Prozent sinn hei am Land, tëschent 5 Ar an 3 Hektar, fir do koordinéiert zesummen am Bësch ze schaffen. A mir ginn do a Gemengen a mir kucken, datt mir, mir schwätze mat engem an zwee, kuckt, huelt eng Nopere mat, datt mir nach 20, 30 Leit beieneen hunn, An do koordinéiere mir dann an hëllefen de klenge Privatbëschproprietären, fir déi Aarbechte rentabel dann kënnen do ofzeschléissen, fir eng nohalteg Notzung vum Bësch. Eng leschte Fro, Dir waart 10 Joer laang President vun der CEPF, der Confederation of European Forest Owners, also der europäescher Versioun, soen ech mol, vum Lëtzebuerger Privatbësch. Lo sidd Der zanter leschter Woch vun der IFFA, der International Family Forestry Alliance, gefrot ginn, och fir ze presidéieren. Dir beweegt Iech Iech also um internationale Parquet vun de Bëscher. Wat muss op europäeschem Niveau an och international ënnerholl ginn, fir d'Bëscher besser ze schützen? Ech mengen, op europäeschem Niveau sinn d'Bëscher relativ gutt geschützt. Also schwaarz Schof gëtt et ëmmer. Ech gesi méi d'Aufgab vun eis ass, Eng Kéier datt d'Politik e bësse besser versteet, also hei am Land ass d'Politik, ausser e puer, net interesséiert um Bësch. Mir maache vill Blablabla fir weltwäit d'Bëscher ze schützen. Also wann ech elo kucken, Brasilien oder Angola, wou Konzessiounen un grouss auslännesch Länner vergi ginn, A mir soen hei, mir sollen eis Bëscher komplett schützen. Also mir musse kucken, eng Philosophie hunn, nohalteg Holz op de Marché ze kréien, fir Amazonas oder Angola oder Kongo-Gebidder ze schützen. Wa mir hei soen, et däerf keen Holz méi op de Marché kommen, mir ginn op déi aner Säit vun eiser Grenz an e grousse Buttek, fir do russesch Holz ze kafen, well mir soen, hei däerf mer net dra schaffen. Do muss eis Gesellschaft nees bësse méi un d'Natur kommen a realiséieren, wa mir eis Holz net nohalteg op de Marché setzen, et gëtt e grouss Land, ouni et elo ze nennen, déi kafen alles op an Afrika an an Südamerika. Dir schwätzt vu China. Dir hutt et gesot. Voilà, ech hunn et gesot.
Just dann nach, Wie sinn dann hei déi am Land, déi Parteien, déi de Bësch am beschte schützen?
Ech sinn net politesch an ech ginn net op e politescht Thema an. Dat war den Hubert de Schorlemer mat engem gudde Schlusswuert, de President vum Lëtzebuerger Privatbësch. Merci fir Äre Besuch de Moien am Studio.
Jo, merci Iech.